Tiri pana zvirevo 5 tinokuchingamidzai hama vadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Uh, chitsauko 5 chitsauko chechi chinorwadza zvikuru apo Dave abe Solomon achirayira mwanakomana wake chitsauko chinotaura pamusoro perairo against adultery e, nyaya yeufeve kushata kweufeve Solomoni ari kuudza mwana wake nyaya dzakawanda ndoimba kuti ubva taona kuti nyaya yekurayira haigumi paone topic nyaya dzese vana vedu ava kana tikasavadzidzisa pane anovadzidzisa musafunge kuti kurega kuvadzidzisa havadzidzi vanotodzidza izvozvi zvimwe zvamuri kuti havachiri ah, vadoko havafaniri kuzviziva vave mberi kuti darika ndofunga kuti munogona kubvumirana neni kuti vamwe venyu hamugoni kutobatidza tv ipapa kana even kuinda pafoni penyu kuti muzive kuti moenda sei kufacebook nekupi but kamwana katokotoko kanozviziva why kazviwanepi chikoro ngachikasike taakumasure vanhu vamwari vabereki we are behind fanika kana mbuya makasiyiwa mune vazukuru haa mototsunga kunamata because vana vakuziva solomoni ari kuti mwanakomana wangu teerera kuuchenjeri hwangu Amen. Rerekera nzeve yako inzwe njere dzangu. Mazvibata kaizvo kuti ugare wakabata kungwara nemuromo yako ichengete zivo. Chii chaari kutaura panapa? Kwanzi panapa unofanira kuchenjerera chii? Number one, chenjerera mukadzi wekumaraini. Ari kunzi mukadzi wekumaraini mudzimai asingazvibati, mudzimai asina kutendeka, chifeve. Ndochari kunzi chichenjerego panapa. Kwanzi chenjerera miromo yake miromo haina kunaka inodonha uchi zvirevoka izvi and then uchenjerere futi even muromo yake inotedza kupfuura chinyi mafuta saka solomoni ari kure haasi kureva miromo chaiyo ari kureva kuti pfambii kana kuti muchifeve ichi kana eh, wakachitarisa chichitaura kana kuti zvachinoita zvinoita sekunge uchi zvinoita sekunge zvinhu zvakanaka uye mafuta panapa anomirirei anomirira kunhuhwira mura zvoita sekunge haikona in other words ari kuti usakanganiswa nezvinoita sekunge nokuti hazvina kuita saizvozvo anozonzi kwanzi unopi, unopi, uh, vhesi 4 inoti asi pakupedzisira uchavava segavakava hei uye unopinza semunondo une nhivi mbiri dzinocheka pandakanzwa nenyaya yemunombo nondo unocheka kwese kwese ishoko ramwari asi panapa solomoni ari kuti mukadzi eh, unofananidzwa futi ve neshoko unocheka mativi maviri kucheka even mwoyo wako ndofunga kuti iyi pfungwa iyi e, tinogona kuwirirana nayo vazhinji vakapinda munjodzi nekuda kwenyaya dzemadzimai idzi kwanzi nzira yako ngaive kure naye ibva paari usainde kumba kwake haisi vhesi 8 here usakwedere pamukova wake hauna kumbosimba rekaimbotaure mayouth mbichana hauna kusimba mupfana wangu hauna kusimba usazviite munhu akasimba ukaona munhu akarigira adamu pasi Yo ungamugoni ba. Adhamu ana kuberekwa naye nemanze sewe. Adhamu akasikwa naMwari kubva mumaoko aMwari ari mutsvene vati akawira pasi. Izvo zviri kutaura kwatiri kuti matsimba manyoro aya mukadzi umwe atowisa baba vako iwe haunga simbi uchiinda kumba kwake uchinogara kumba kwake uchidaro unoyerera unoinda vhesi 17 vhesi 13 kwanzi uchenjere unozozvidemba kuti dai ndakangonzwa mashoko ekutaugwa kurati kana wapinda manje mukati medambudziko unozozvidemba azopa chirahwe chekuti imwa patsime rako chairo i think iyi nyaya yatinohwisisa kuti yaakutaurwa kuti tendeka pamukadzi wako aambotaura pamunhu kureva kuti munhu ari kutaurwa munhu ane mhuri yake ane mukadzi wake ngaarege kuti gumbomba gumbopanze tsime rakaropafadzwa Kwanzi Mwari anoropafadza muchato wevanhu vakatendeka. Maybe chitsauko chezuva rina choda kupeputsa vanhu kuti vazive njodzi ine chekuita nekusatendeka pamuchato nepawanano. Kuchema chete kana tikasaimba naJehovha. Kwanzi vhesi 23 uchafa nekushayiwa kurairwa. Ha? Uchatsauka Noukuru hwoupenzi hwako. Matambudziko ese aya kana vanhu vakasatendeka vanosvika parufu but let me talk to someone to this morning kuti kunyange zvakaoma zvakadini maybe baba vakatiza vakainda maybe mwana akatiza mudzimai mukasigwa vazukuru mukasigwa muroora amwe kushaya zviri kufamba sei iye zvino izvi ari kungotenderera mahotera ari kutenderera mukati memataundi me Namatai kuna Jehovha, Mwari anogona. Mwari anogona kubvisa dambudziko iroro. Ngatinamatei. Ishe tomutendai tsauko chezuva nhasi chati challenge baba pane vanhu vakawanda vari kuchema nenyaya yekusatendeka pamuchato vana vaparadza misha vabereki vaparadza misha hanzvadzi dzasiya dzimba We pray in the name of Jesus. Dzoraiwo rudo pakati pe, pevanhu vari mukati mewanano. Vamwe vana vedu vakatendeka asi havasi kuroorwa, tonamatira kuti muvaonewo vapinde musvitsa tsvene vagoziva kuti Mwari ndiMwari anokomborera. Dzoraiwo michato yanga yakubvaruka, dzosaiwo munhu anga atiza musha achiinda kumaraini ngaadzoke nezita raJesu. Tinokutendai Baba, murapi wemaronda